Salam mähriban doganlar! Salam eziz illeçler, gadyrdan tomaşaçylar! Öýüňize bereket, ömrüňize bereket! Ilim-günüm bolmasa, aýym-günüm dogmasyn. Il bilen gelen toýda-baýram diýip, dünýä türkmenleriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň işlerini täzeden ýaýbaňlandyrmaga başlaýarys. Bilinşi ýaly, halka hyzmat, haka hyzmat prinsipi bilen hereket edip, il-gün bähbitli işlere goşant goşmaga synanyşmak uly jogapkärçilik isleýär, uly jogapkärçilik talap edýär. Şoň üçin her bir ädýän ädimiňi, her bir aýdýan sözüňi ölçerip, seljerip etmeli bolýar. Ynha, şu Türkmeniň kanalyna tomaşa edýän, Türkmeniň kanalyny begenip, yzarlaýan, gollap duran tomaşaçylarymyzyň köpüsi bilýändir. Ep-esli bir wagt arakesme berdik. Şu Türkmeniň kanalynyň gepleşiklerine ara berilmeginde rol oýnaýan birnäçe faktorlar bar. Şu gün, indi şol Işleri täzeden ýaýbaňlandyrmazdan owal bir gysgaça düşündiriş bermek isledim. Biz näme üçin arakesme berdik? Hemme zatdan owal belläp geçmeli zat, meň özüm şu ýutubdaky edilýän çykyşlaň bir bilim taýdan, syýasy, sosial taýdan gaty erbet hili pese gaçansoň, şu zatlardan birazjyk daşlaşmak isledim, kelläni dynç aldyrmak isledim. Buram internetdäki köpçüligiň. ýagny halk köpçüliginiň däl, by tapawutly zat. Sebäbi by ýutubda edilýän çykyşlara seredýänler, muň bilen gyzyklanýanlar, bular halk köpçüligini görkezenok, bular halk köpçüligine wekilçilik edenok. Şoň üçin bu ýutubdaky işlere, çykyşlara halk köpçüliginiň adyndan diýip ýa-da halk köpçüliginiň hamala bir şoň bir görkezijisi ýaly hasaplamak nädogry netijä alyp barýar. Ýöne bu internetdäki aktiwligiň nämä ymtylýanyny, nämä gönükýänini, näme bilen gyzyklanýandygyny görkezýär. Şu nukdaýnazardan, şu tarapdan bu gaty täsin netijeler, garaýyşlar berip bilýär. Şoň üçin men özüm we egindeşlem bolup synladyk. Umuman şu türkmenler bilen baglanyşykly Ýutubda edilýän çykyşlar, ýutubda taýýarlanylýan, halka hödürlenýän materiallar umuman nähili mazmunda, manyda, nähili maksatda we internedi aktiw ulanýan watandaşlarymyz Şolaň köpçüligi näme bilen gyzyklandyrýar? Şolary näme gyzyklandyrýar? Biz şu barada jikme-jik gyzyklandyk we barlag geçirdik, derňew geçirdik. Indi gynansak-da, halk köpçüligi däl, ýene bir gezek aşagyny çyzyp aýdýan, Türkmenistanyň ýa türkmenleň halk köpçüliginiň islegi däl bu. Bu internedi işjeň ulanýan, internetde oturan, köpüsem durmuşy hakykatlardan üzňe, hemme zady internet hasap edýän, hemme zady ýutub çykyşlary, ýutub kanaly hasap edýän, durmuşyň hakykaty, durmuşyň aktiwligi, işjeňligi Şu YouTube kanalyndaky çykyşlardan, manipulýasiýalardan, ýalan propagandalardan ybarat hasap edýän bir topar bar. Ine, şu topar esasy interneti aktiw ulanýan ýa internetde işjeň hereket edýän şu topar hakykatlar bilen däl, ýalan propaganda bilen, manupulýasiýalar bilen, biderek boş, bolgusyz gep-gybatlar bilen gyzyklanýarlar. Şoň üçin biz synag geçirdik, eksperiment edip gördük. Köp wagtyny internetde geçirýän Türkmenistanyň watandaşlarynyň nämä üns berýändigini, näme bilen gyzyklanýandygyny takyklamak üçin biz bir synag eksperiment geçirdik. Egindeşlerimiz bilen oturyp maslahat etdik. Şuny nähili edeliň, nähili görnüşde geçireliň diýip. Ondan her hili materiallar bar. Adamlaň psihologiýasyny öwrenmek üçin, şolaň psihologiýasyna düşünmek üçin e, her hili materiallar bar. Ondan biz aýtdyk, eger biziň ýolumyz hakykat bolsa, biz hakykatyň tarapdary bolsak, hakykatyň hatyrasynda çykyş edýän bolsak, hakykatlar üçin hereket edýän bolsak, diýmek, onda biz türkmeniň ýüregine, ruhunyň merkezine bir degip göreli, dürtüp göreli, barmak basaly. Şonda bu interneti yzygiderli ulanýan köpçülik adamlar, ýene bir gezek aýdýan, halk köpçüligi däl bu, interneti aktiw ulanýanlar ýa-da köp wagtyny internetde geçirýänler, bular nämä üns berýär? Öz türkmen mukaddesine, öz geljegine hakykata üns berýärmi? Eger hakykatdanam şu köp wagtyny internetde geçirýän watandaşlar şu zatlara üns berýän bolsa, onda ilki bilen diktatorlyk uzaga çekip bilmeýär. Diktatorlygy döredýän we diktatorlygy aýakda tutýan, saklaýan, goraýan, dowam etdirýän, indiki diktatorlyklaryňam döremiginiň öňüni alýan bir güýç, guramaçylyk ýüze çykýar ýa-da şeýle guramaçylygy döredip bolýar diýip netijä gelinýär. Şoň üçin egindeşler bilen bile biz maslahat etdik, arhiwe seretdik, arhiwde türkmeniň beýik akyldary, şahyry Magtymguly Pyragy bilen baglanyşykly, şoň gugur ýadygärligine edilen zyýaratlar bile baglanyşykly materiallar, wideolar bardy arhiwda. Biz şolary kanala goýduk. Ynha diýdik, şu internetde köp wagtyny geçirýän Türkmenistanyň watandaşlary ýa-da başga ýurtlardaky türkmenler öz mukaddesi bilen gyzyklanýarmy ýa gyzyklananokmy? Şuny diýdik bir barlap göreli. Ynha, netijäni siziň özüňizem görüp bilýäňiz. Kanala serediň. Magtymgula edilen zyýarat bilen baglanyşykly wideolara sereden adamlar, begenen, teswir ýazan adamlar sanlyja. Ýöne haçan-da bir Polemika, haçanda bir biriniň töhmedine, ýalan propagandasyna, prowokasiýasyna halky öjükdirmegine jogap, düşündiriş ýa şo taýdaky ýaman niýeti seljermek üçin özara pikir alşyk zat geçirilen wagty internetde köp wagtyny internetde geçirýän watandaşlar şoň bilen has köp gyzyklanýar. Indi ýene bir ýagdaý bar. Bir kanal bar ýutubda. Bu kanalda taýýarlanýan materiallaryň agramly bölegi boş gep-gürrüň, gyýbat, ýalan zatlar. Ýene bir zat, bu kanalda hakyky adamyň sesi ýok. Hiç kim özüni görkezenok. Hiç kim öz hakyky sesinem ulananok. Bar aýdaly indi özüni görkezmeýän aktiwistler ba. Bolup biler, şeýle bolmalam Türkmenistanyň şertlerinde. Ýöne o taýda hakyky adamyň sesem ulanylanok. Robot sesi ulanylýar. Türkçe gürledilýär. we berilýän materiallaryň köpüsi bolgusyz, hiç hili bir gadyr-gymmaty ýok, biderek kellagyry, boş gybat gürrüň. Ýöne şol robotly kanalla goýulýan materiallara seredýän, üns berýän ummasyz köp. Müňlerçe, belki onlarça müň. Ynha, Türkmenistan bilen baglanyşykly, Türkmenistan bilen gyzyklanýan, wagtynyň köp bölegini internetde geçirýän watandaşlaň nämä üns berýänligi, nämä garaşýanlygy. Indi mähriban doganlar, eziz ildeşler, egri oturyp, dogry gürleşeliň şu taýdan. Ata-babalarymyz aýdýar, Näme ekseň diýä, şony orarsyň diýä. Indi biz şaly ekip bugdaý orup bilýäsmi? Ýok. Ylahy kada, kanun bar. Tebigatyň kanunlary bar. Şuňa ters, absurd, logika sygmaýan zatlar bilen Türkmenistandaky Elhenç ýagdaýy düzeldip bilýäsmi? Düzeldip bilemizok. Siz näçe erteki diňleseňizem, siz näçe gybat diňleseňizem, siz näçe köp bolgusyz zatlara üns berseňizem, Türkmenistanyň meseleleri çözülenok. Näme ekseň, şony orýaň. Şu günki gün köp wagtyny internetde geçirýän watandaşlarymyz gynansak-da nadanlaň, gadyrbilmezleň, biperwaýlaň üns berýän bolgusyz zatlaryna üns berýän ýaly bir netije çykýar. Şeýle görünýär häzir. Ondan men öz ýanymdan aýtdym, ina, täze öýe geçildi, täze durmuş, hemme zat täzelendi. Şoň arasynda men gije giç wagtynda işden gelip, öýüň remonty zady bolýar, ýadaw bolsamam, ýene-de Şu Oraz aýy, onnoň Oraz aýynda agyz bekläp zat edip hasam ýadaýa adam. Şonda-da bir şu watandaşlarymyza bir göwünlik bereli, göwnüni giňeldeli, derdini, ýüküni, gamyny, gussasyny ýeňledeli, şony paýlaşaly diýip käbir efirler etdik. Onnoň Elbetde, ýadawlyk basmarlaýar, zat edýär, onnoň adam pikir edip guraýar. Şu edýän zatlaryňa degýärmi diýip. Onnoň oň daşyndan egindeşler, tomaşaçylar, zatlar, bulaň hemmesem ýazyp otyr. Siz pikir etmäň. Günde üç ýüz, dört ýüz adam bilen Hat alyşyp, pikir alyşyp, şolar bilen maslahat edilýär. Iň azyndan, yzygiderli ýagdaýda. Bu Ýutup kanalyndan öňem bolup duran adaty ýagdaý. Sebäbi biz habarçy. Biz dürli habar gulluklary bilen, daşary ýurtlarda habar berýän neşirýatlar bilen işleşip gelýäris. Şoň üçin bu biziň ýaşaýyş stilimiz, ýaşaýyş kadamyz. Bul standart biziň üçin. Biz hemişe habarlaşyp durus adamlar bilen. Ýöne indi üns merkezinde Türkmenim YouTube kanaly we umuman YouTubda edilýän çykyşlar bolansoň şoň bilen baglanyşykly hakykatlary seljermäge üns berip başladyk. Adamlaram ýazýar. Döwlet aga diýýär, ynha, hawa, Öý remont edip ýörsüň, öýe geçjek bolýaň, zat täze bir düzgüne geçýäň, durmuşa geçýäň, durmuşa başlaýaň. Çagalaň aladalary, öz resmi işleň, kagyz-pagyz işleri, hemme zat şuň arasynda-da wagt tapyp, efir edip ýa gepleşik taýýarlap bir zat etjek bolýaň. Minnet edýänmi? Ýok, minnet edemok. Ýöne bir maksat bilen edilýär-ä, dogry dämi? Il-gün bähbitli bolsun, adamlara peýdasy, peýdaly bolsun, adamlara şuň peýdasy degsin diýip edilýär. Onnoň bolgusyz şol bir patarrakyny, ýalan, töhmet zatlary aýdyp oturan adamlar bar. Bularyň ruhy ýagdaýy gowy däl. Ruhy taýdan sagdyn däl bular. Näme edýänini özlerem bilenok. Ýöne Şul adamlaryň töwereginde internetde köp wagtyny geçirýänler üýşüp, şo taýda heçelle kakyşyp, şoň töwereginde wagt geçirip, biderek wagtyny öldürýärler, zaýalaýarlar. Daşary ýurtdakylar, Türkmenistanyň ýagty geljegi üçin peýdaly iş edip biljek mümkinçilik sizde bar. Ýurduň içindäkiden däl, daşyndakylarda köp mümkinçilik bar. Şu mümkinçiligi biderek zaýalamaň, biderek zatlar bilen gyzyklanyp. Näme ekseň, şony orarsyň. Gowy zatlar üçin wagtyňyzy, sarp ediň. Internetde, iň azyndan, aň-düşünjäňizi ösdürjek bolup, dürli-dürli çeşmelerden, dürli-dürli materiallardan maglumatlar alyň, toplaň, jemläň, şony öwreniň. Indi näme etmeli diýlen soragy bermäň. Indi näme etmelidigini özüňiz bilmeli. Eger biz Türkmenleň durmuşyny gowlandyrjak bolsak we şu diktatorlygy döredýän, aýakda saklaýan we dowam etdirýän täze diktatorlyklary döredýän nadanlygy, biperwaýlygy, gadyrbilmezligi, töhmetçiligi, göripçiligi, tireparazlygy biz ýok edip aýyryp öz çagalamyz, geljek neslimiz üçin gowy durmuş döretjek bolsak, onda biz öz aňymyzy, düşünjämizi arassalamaly we şony täze peýdaly maglumatlar, materiallar bilen baýlaşdyrmaly, kämilleşdirmeli. Oturyp internetde biderek gyýbat gürrüňler bilen zaýalamaly däl durmuşy. Erteki biri gün ondan Gaty erbet puşman edersiňiz. Biderek wagtymyzy geçirdipdiris diýip internetde. Ine şoň üçin şu synagyň, barlagyň, derňewiň netijesi şular ýalaky oňaýsyz bolandan soň öz maşgalam bilen baglanyşykly iş-güýçlerim köp bolany üçin Men birazjyk, dogrusyny aýtsam, arakesme berdim. Hany seredeýin, adamlar nähili reaksiýa berýär. Soraýan, ideýän bolýamy? Döwletbaý han bu türkmeniň kanalynda işler durdylo, näme boldy? Ýa indi çekildiňizmi bul işlerden? Ekranyň aňyrsynda öňküler ýaly hereket etmäge dowam edýäňizmi ýa ekranyň öňüne çykmakçymy, çykmakçy bolsaňyz nähili çykmakçy diýilýän soraglar gelip başlady. Ondan biz aýtdyk, eger hakykatdanam ekranyň öňünde görmek isleýän bolsaňyz, daşary ýurtlardaky türkmenler üçin bir Garaşsyz, özbaşdak, hiç hili haýsam bolsa bir keseki basybalyjy güýçleň ýa-da peýdakeşleň, kezzaplaň propagandasyny, prowokasiýasyny etmeýän, şolara görä hereket etmeýän, özbaşdak, garaşsyz, il-gün bähbitli gepleşik taýýarlaýan bir türkmeniň daşary ýurtda özbaşdak lobby kanalyny döretjek bolsak, onda şonda näme etmeli? Bul bir adamyň etmeli işi däl. Bul bir adamyň edip biljek işem däl. Birnäçe adamyňam edip biljek işi däl. Bu halk bolup bilelikde edilmeli iş. Ondan bolýa biz şu wideo çykyşlary, wideo materiallary dowam etdireli. Ýöne muny bir rejeläli, muny bir kadalaşdyraly, kadaly ýagdaýa, yzgiderli ýagdaýa getireli, nähili bolsun bu diýip maslahat etdik. Dürli platformalarda, dürli ýerlerde öňki, köne, täze tanyşlar, bilişler, egindeşler bilen ahyrynda şeýle netijä gelindi. Türkmenim kanaly häzirki karantina şertlerinde şertnamalara gol çekişlik mümkinçiligi bolmansoň hemme zat gola galdy, hemme zat taýyn ýagdaýda. Karantina şertleri gutarandan soň golumyz çekip şertnama güýje girýär we Türkmeniň ilkinji öz Milli bähbitli lobby kanaly daşary ýurtda öz işine başlaýar, Türkmenim kanaly ady bilen, nesip bolsa. Indi yzygiderli gepleşikler, yzygiderli çykyşlar bolup durmaly, yzygiderlilik gerek bul işde. Şoň üçin köne tanyşlardan, egindeşlerden, aktiwistlerden maslahat edenler boldy. Meselem, Öňki aktiwistlerimizden ekrana käwagt çykyp, ýöne Azatlykda-da yzygiderli çykyş eden aktiwistlerimizden aktiwistler aýtdy, Döwlet aga, siziň kanalyňyzda bizem çykyş etmek isleýäs, gördük, uagtdyk, bu oppozisiýa işleri, zady, durşy bilen dargady, kimiň kimdigi belli boldy. Şonuň üçin biz-ä siziň bilen Hereket etjek sizden başga adamlara-da ynanymyzok, ynanjagam däl özümizi we geljegimizi. Şoň üçin egin-egne berip bile çykyş edeli. Bizem siziň kanalyňyzda gepleşikler taýýarlaly, özara pikir alyşyklar edeli. Halkara gatnaşyklar temasynda gepleşiklerimiz bolar. Halkara syýasat barasynda. Halkara gatnaşyklary, diplomatiýany ylmy taýdan bilýän, Şu ugurda ylmy işler ýazyp işläp ýören öz türkmen kadrlarymyz, uçurymlarymyz, aktiwistlerimiz bilen halkara gatnaşyklary barasynda, Türkmenistanyň häzirki we geljekdäki halkara meseleleri, halkara ugurlary, syýasatlary barada aýratyn gepleşik alyp bararys. nesip bolsa. Ondan daşary ykdysadyýet barada-da aýratyn bir söhbetdeşlik alnyp barlar. Bu söhbetdeşliklere, gepleşiklere sizem gatnaşyp bilersiňiz. Meselem, biz muny ilki başda ýazgy görnüşinde taýýarlap hödürlemek isleýäris. Soň göni efire-de çykyp bileris, öwrenişilenden soň. Myhmanlarymyz doly efire öwrenişenden soň, kamera öwrenişenden soň, gepleşiklere, kanala öwrenişenden soň. Belli bir tejribe gerek sebäbi göni efir üçin. Muň daşyndan aktiwistimiz, sungatçy aktiwistimiz Garajoglan Türkmen bilen yzygiderli ýagdaýda gündelik Daşary ýurtlardaky türkmeniň meseleleri özüni alyp barşy, umuman şu internet älemindäki çykyşlar, hereketlerle baglanyşykly, edilmeli, edilýän we ediljek işlerle baglanyşykly özara pikir alşyp, Türkmenistanyň içindäki, daşyndaky meseleler barada özara pikir alşyk görnüşinde garajoglan türkmen bilen yzygiderli ýagdaýda gepleşikler taýýarlanar. Üç sany gepleşigimiz taýýar boldumy? Halkara gatnaşyklar, halkara syýasat bir, iki, ykdysadyýet bilen baglanyşykly, üç, Garajoglan bile taýýarlanjak aktiwistler, umuman, aktiwistlik hereketleri, Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýagdaýlar bile baglanyşykly, halkyň aň-düşünjesi, halkyň hereketi bile baglanyşykly. Üç gepleşigimiz şeýle. Oň daşyndan dürli ýurtlardaky türkmenlerden gelip gowuşýan islegler, haýyşlar, hatlar, maglumatlar esasynda taýýarlanjak döwletli maslahat, ýagny sala salýanlaň, maslahat soraýanlaň hemmesini belli bir temada, belli-belli temalara bölüp, şo temalarda il-gün bähbitli döwletli maslahatyň netijesini halk köpçüligine ýetirmek. Döwletli maslahat gepleşigimiz, dördünji gepleşik. Bäşinji gepleşigimiz, il-gün gepleşigi bolar. Bu il-gün gepleşiginde il-güni gyzyklandyrýan meseleler, edilýän, edilen öňki döwürde tejribe bolaýjak bize edilen işleri gün tertibine getirmek, tejribeli adamlaryň tejribelerini paýlaşmak, ekranyň öňünde, kameralaryň öňünde halk köpçüligine ýetirmek we häzir edilip durlan işlerem habar bermek, habardar etmek, mundan soňky ediljek işler barada-da planlary, programmalary halka ýetirmek. Il-gün bähbitli, il-gün gepleşigimiz, bäşinji gepleşigimiz. Ondan daşary, mümkinçiliklere görä, Wagty gelende, ýeri gelende Dünýä türkmenleri gepleşigimizem dowam eder. Bu Dünýä türkmenleri gepleşiginde dürli ýurtlardaky okaýan, ýaşaýan, işleýän, dürli ýurtlara ýaýran türkmeniň, diasporaň meseleleri gün tertibine getiriler. Hemişeki ýaly. Altynjy gepleşigimiz Dünýä Türkmenleri gepleşigi. Muň daşyndan Gönefirlerimiz bolar. Gönefirlerimizem siz bilýäňiz halkyň gatnaşmagynda bolýa. Teswirler ýazylýa, teswirlere jogap berilýä ýa-da teswirler bilenem jogap berip bilýä biziň tomaşaçylarymyz. Gönefirleri nesip bolsa halkyň Işiniň aladasynyň az bolýan wagtlary, eger mümkin bolsa altynjy gün bazar güne gijräk sagatlara gabat getirseňiz diýip şeýdip köp sanly haýyş geldi. Şoň üçin häzir şu agzap geçen programmalamyzy, gepleşiklerimizi yzygiderli ýagdaýa getirmek üçin, taýýarlyklarymyzy, taýynlyklarymyzy gutaryp barýas. Şony taýynlyklarymyz gutarandan soň, nesip bolsa, yzygiderli ýagdaýda, arakesmesiz, nesip bolsa, gepleşiklerimiz Türkmenim kanalyndan dowam edip gider. Muň daşyndan Wenada ýerleşýän Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklaryny goraýan guramasynyň, şeýle-de şol guramaň Türkmenistanyň hronikasy ýa-da Hronika Türkmenistana neşiriniň hemaýatkärliginde hormatly ýaşulymyz Farid Tuhbatullynyň ýolbaşçylygynda, hemaýatkärliginde, nesip bolsa, yzygiderli ýagdaýda Türkmenistan bilen baglanyşykly, Türkmenistanda bolup geçýän üýtgeşmeler bilen baglanyşykly habarlar gepleşigimiz başlar we dowam eder. Şu ediljek ähli gepleşiklere hemaýatkär, ýaňky aýdyşym ýaly, Türkmen inisiatiwasy adam hukuklary guramasy, Farid Tuhbatullin agagymyzyň ýolbaşçylyk edýän guramasy, şeýle-de Türkmenistanyň hronikasy, Hronika Türkmenistana neşiri. Şoň üçin siz gepleşiklerimizde, Türkmen inisiatiwasy Adam hukuklary guramasynyň logotipini, şeýle-de Türkmenistanyň Hronikasynyň logotiplerini görersiňiz. Bu nämäni aňladýar? Bu biziň bilelikde bileleşip iş edýändigimizi, bize hemaýat, goldaw, tehniki üpjünçilik taýdan bize goldaw berýändigini, şu işleri, il-gün bähbitli işleri, aladalary bilelikde edýändigimizi aňladýar. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp, biziň Türkmenim kanalymyza, egindeşlerimize, bütin toparymyza, Hak bileleşigine berýän her dürli goldawy, goltgusy, kömegi üçin şu pursatdan peýdalanyp, hormatly Farid Tuhbatullin agamyza, Türkmen inisiatiwasy adam hukuklaryny goraýan gurama, oň Türkmenistanyň Hronikasy neşirine, işgärlerine, ýolbaşçylaryna, hemmesine ýürekden minnetdarlyk bildirýäs. Nesip bolsa, bileleşip, il-gün bähbitli, ählumumy adamzat gymmatlyklarynyň gadyryny hasam belende göterjek, şony gorajak, berkitjek, adam hukuklary barada aň-düşünjäni ösdürjek, demokratiýa barada, adalat, hak, hukuk barada jemgyýetçiligiň, halk köpçüliginiň aň-düşünjesini ösdürjek, şoň aň-düşünjesiniň ösmegine uly goşant goşjak gepleşikleri nesip bolsa şu Türkmeniň kanalynyň ekranyndan dykgatyňyza hödürläris. Mundan başga-da, şu aýdylan zatlar bilen baglanyşykly öz garaýyşlaryňyzy, bellikleýiňizi, teklipleriňizi hökman bize ýetiriň. Biziň bilen elektronik poçta salgysynyň üstünden habarlaşyp bilersiňiz. Türkmenim TV at e-mail belligi gmail nokat kom Ekranda-da görersiňiz. Şu elektronik poçta salgysynyň üsti bilen Yzygiderli ýagdaýda Türkmenim kanaly bilen habarlaşyp bilirsiňiz. Türkmenim kanaly diňe bir Döwlet Baýhan däl, Hak bileleşigi, dürli hereketleň, dürli guramalaň, bosgunlykdaky partiýalaň, özbaşdak hereket edýän aktiwistleň hemmesiniň bileleşip çykyş edýän umumy bir platformasy. Türkmenim. Şoň üçinem şuň ady Türkmenim. Täze efirlerde, täze gepleşiklerde, täze efir döwrümizde duşuşýança, mähriban doganlar, hoş, sag boluň, saglykda, toýda görşeliň! Öýüňize bereket, ömrüňize bereket! Eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin! Köp sag boluň, saglykda görşeliň!